Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Nirringrazzjakom, nerġa' naqakom għal il podcast tal-lum, flimkien mi għandi Kevin Merċija. Mela, eh, kif? L-inspjegabli. Ma qabel l-inspjegabli. Inti kellek eh, programm ieħor u xek. Eh, fuq il-favorite, u. Rod, grazzi tal-istedina, sajan. Prosit. Għalli ġejtu għalli. Prosit u koll ta' dal-podcast n-segwiħ, prosit li l-ek il-mirku u l-komplement tat-tim. Xi ħaġa friska naħseb u anka daw it-tip ta' suġġetti jisu kien għawaċ għalihom. Misterjużi u hekk ġifieri. U jqajmu ħafna interess. Eħna eh, kun qed nagħmlu programm bażikament jismu l-inspjegabbli. Kien bada xandar f'Ottubru 2024 U għamilna 39 programm. Provajna jisna missu ma' suġġetti li huma daqsxejn. Tabu. Hmm. Tabu, hmm. paranormali, li għajmu ħafna mistoqsijiet li mhux dejjem jisek issib tweġiba li jom. U nemmen li għalkemm dal-programm issa nkomplu issa f'Ottubru, naħseb li niżel tajjeb ma' nies. Żgur li. L-unika speċi ħaġa li mussa nkompluh hija li peress li suġġetti ħafna minnhom konna mmorru anka fuq sfera aktar internazzjonali biex issib nis jitkellmu fuq is-suġġett imbagħad barranin barranin tkun diffiċli ħafna jiena xbajt nipprova nagħmel kuntatt ma' ma' ħafna nies jiġifieri jirħila jkellmu kemm ma jiġux imbagħad għall-interview. Għax il-lingwaġġ ta' il-lingwa tagħna hija limitata għal pajjiżna u ftit barranin li jgħixu barra li jifmuha. Għax kieku hemm fejn timraħ fuq is-suġġett. Bla dubju, bla dubju, hemm fejn tiftaħ. Ovvjament ma tridx iġġebbed ħafna. Jien nemmen li trid tara li tibqa' konsistenti, però jekk taf li mhux se ssib ċertu nies li kapaċi jitkellmu fuq ċertu suġġetti, inutli qed ittekiljhom għax mhux se joħroġ qisu is-sustanza minnhom. Imma qabel l-inspjegabbli kellek dak il-programm. Iva, iva.
Illum onestament tħossni stram għax sol dejjem intervista nies jien. Allura isek norma trid tħossok naqas stram. Jien fil-medja ili 15-il sena, ġifieri bdejt pjuttost seta' żejra fl-2010 f'Lulju. Konna bdejna bil-programm Sfera. Niftakru dak il-programm, ejja. Dak iż-żmien konna bdejna fuq l-istazzjon F-Living. U l-idea kienet li jkun programm pjattaforma żgħażagħ. Ġifieri, konna nistidnu iż-żgħażagħ jitkellmu mhm. ma' esperti fuq is-suġġett u jaqsmu l-idea tagħhom. Xej xej jaħsbu żgħażagħ mod kritiku. Mhux hekk.
U eh, il-programm kien dam għaddej erba' snin, Konna morna pjuttost tajjeb bih. Minn mbagħad konna għamilna programmi oħra fuq il-wan, għax jien dejjem naħdem ma' tim ta' nies, fosthom ħilithom, fuq il-ħiliet ta' Zaza, per eżempju, reazzjoni. Kert, kert. Kert Poli, iva, zelli għalih il-kert. Kert dejjem jisu baqa jaħdem miegħi ħafna snin. Nselli, nselli ħafna liħ minnaw. Jinteressa ruħu kirt, eh? Iva, eh, iva.
Meta kien għamilna discussion ta' l-out of body experience. Iva. Vera, ek, interess. Fil-fat bħala kidba tal-feature, skirt kien jikteb il-feature su tal-program li spiegab li ġifiri għandu dak l-interess u koll jisu ġenwin fis suġġett fuq affarijiet misterjużi, affarijiet sekk li mux dejjem issib risposta li. Xek, ovvjament.
U bat basikament, wara sfera, komplijem program ħilitom,

Inħobbu ħafna bħala suġġett u nemmen li huwa suġġett dejjem ħaj, ġifieri dejjem ma tkompli titkellem dwaru dik li hemm sabiħ dwaru. Ta' social experiments il-programm reazzjoni kien interessanti għaliex tar reazzjoni tan-nies, pereżempju taħbi kamera fi triq, xi ħadd taħħas ħażin, pereżempju tara n-nies jekk kienx hemm mar jgħinu l-persuna. U mbagħad konna niddiskutu fuq il-filmat li naraw. Mbagħad sem. Eh, Sentendi din dak iż-żmien law nbidlu l-affarijiet illum ġurnata kif jaraw xi ħadd accident boom kamera il-mobile. Eżatt, dat ngħidu ħdax-il senilu, eh. pressa poco ngħidu. Qabel ħdax-il senilu kienu jċemplu għadhom għallaw kif jaraw xi ħaġa biex joħorġu l-mobile. Ekku, ekku, ekku, ekku. Mbagħad kien hemm il-programm attwali. Issa jiena qed naġġillek ftit jista' jkun naqbeż xi programmi u hemmhekk niftakar fl-2019 kien hemm dik l-intervista ta' Norman Lowell li qajmet. Ħabib tiegħi. Jgħidu.
Kon għalajna nka multa, għabba għabba dik l-intervista, spiċċat niftakar fuq il-program Xarabank. Suppost freedom of speech, u xek. Eh, jina, ek nemmen, ġifiri dan, vera dak li jgħidu huwa kontroversjali, dak iż-żmien kien kontroversjali, pero dan għandu dritt jingħata pjattaforma biex jitkellem. Jiena bdejt niddibattilu fil-programm, ġifieri ma fejn ma bdejtx naqbel miegħu jew fejn fejn bdejt nara mhux qed jitkellem mod ġust, kont qiegħed nesprimi ruħi. Ġifieri ma qgħadtx kif qalu ċertu dak iż-żmien ċertu gazzetti li jistni I gave him a leeway biex biex jagħmel li jrid speċi. Però l-Awtorità tax-Xandir kienet speċi qatgħatha li dan qajjem ċertu kummenti li weġġgħu ċertu faxex ta' nies. fosthom persuni pereżempju b'diżabilità. Nor mill-ewwel nafu kemm huwa voċiferu fuq ċertu suġġetti. Jien ovvjament fuq ħafna affarijiet ma naqbilx miegħu, però ma jfissirx li għax ma taqbilx ma' persuna ma tih ċans li jesprimi ruħu dwarhom. Jiġifieri se jew nitkellmu fuq il-freedom of speech, jew nkella speċi. Mhux hekk le hu bniedem kontroversjali ħafna hu, jiġifieri minn dejjem qal affarijiet li qisu laqat fil-laħam il-ħaj hu. għalkemm ma naqbilx miegħu ċertu affarijiet għandu tikka raġun fuqhom. Ġifieri minn da kollu jekk ta' sara hemm xi ħaġa tajba ma hemm ħafna ħażin bħala ħsieb u hekk. Ekku, ekku.
Fej jekk meta persuna tkun estrema f'kollox dik il-problema, ġifieri l-extreme u dik il-problema ta' Norman Lowell, ġifiri li fuq ċert suġġett jitkellem mod oġġettiv Però mbagħad l-affarijiet imur to the extreme. U hemmhekk fejn jiżloq. Eh, u jibda bit-tajjeb tibda tgħid astjan għana, mbagħad jiżvijalik fuq xi ħaġa oħra li mhm. tkun vera fucking outrageous. Eżatt, eżatt.
U hekk titkellem mod razzist, mod li tweġġ sentimenti ta' ċertu anka forsi nies vulnerabbli fis-soċjetà. Ovvjament sa jkollok ħafna min jikkritikak. Pero xorta. Ma tistax, nifhem, ma tistax tikkritika as such. Eh, at the end of the day fl-istess globu, jgħat, ġveri. Ekku, ekku. Eh, jek ma laqtek xillum xaħġa, jgħat f'tartok għada, jew jgħat, naf. Eżat, eżat.
Ma tistax toqgħod tgħid għandna xi dak diżabbli u għax hekk eh, nista' nkun jien nispiċċa b'diżabilità, ġifieri ma tistax toqgħod tgħid għandna x'hekk u għax mhux.

Mhux kulħadd jaċċetta l-istess bħal x'ismu, ma hemm differenza u comparison. Iva, iva. U xorta naħseb kif qed tgħid inti vera dark humor, però x'sa tagħmel ta' ċensura allura eh, l-nies? Hemmhekk qed nispiċċaw ta'. Eh, ġifieri. Hekk qed at the end of the day hemmhekk qed naslu. Aha, u dik perikoluża naħseb, ġifieri. Ħafna perikoluża, eh, ma rajniex issa tiftaħ kawża għax flok spjega għal asma' Aħna m'għandniex irrigation system bħal m'għandhom il-golf course biex is-sena il-ħaxix jaqpa' s-sena kollha. Mm, mm. Mista spjegala hekk u mhux ħareġ qallu ntellak il-qorti. Fimt, ġifieri hemm mod u mod ta' kif taħdem is-sistema. Jien naħseb li jrid ikun hemm ċertu guidelines imma ma noħorġux mbagħad fuq l-estrem. Ekku, ekku.
Eħe, naħseb Qed ngħixu f'pajjiż demokratiku, jiġifieri kulħadd għandu dritt jekk rajt xi ħaġa jiena u rajt li hi ħażina, għandi dritt jiena nikkumenta fuqha. Ovvjament ma nistgħux kif qed tgħid inti, speċi xi ħadd wera xi ħaġa u aħna, forsi għax aħna wisq sensittivi, se nispiċċaw il dik u mbagħad il-persuna tipo. Nikkundannawha b'dak il-mod fis-sens. Innotajt ħaġa li jien bdejt nipprova nikkalma ċertu affarijiet. Fhimt? U il-medja mbarra mbagħad tkompli tkabbarhom eżaġerat, toħloq diviżjoni, ma rridx inkun parti minn cancel culture għalkemm eh, kelli teddida, spjegajtlek mhux iva. ma nistax nitkellem, imma spjegajtlek kif kienet it-teddida. Ehm, ma tistax inti taħdem mbagħad pereżempju għax jintkellem tisma' jekk terġgħu tagħmlu għad il-biċċa tax-xogħol jien ħammexxi. Fhimt? Huma le, huma eżaġerawha mbagħad. Allura dak kien hemm sett ta' nies u sett ta' nies, jien stedint lil daw, daw ħaduha għalihom, fhimt, ma bdew jattakkawni. Jiġifieri ma tistax tikkuntenta lil ħadd, lil ħadd. Le.
U tagħmel x'tagħmel dejjem se tidher, ovvjament aħna kollha għandna l-bias tagħna, però tagħmel x'tagħmel jekk tipprova timxi bl-aħjar mod possibbli, xorta se ssib min jikkritikak u jgħidlek li kont biased anke jekk tagħmel il-mija fil-mija tiegħek u tipprova ma tkunx biased. Le, le, jiena pereżempju nnutajt ħaġa meta kont għamilt il-mistoqsija inti, meta għamilt li għamilna l-inspjegabbli jiena u int, hawn meta dehrt fuq tiegħek. U inti tfajtilhom curve qisu tipo jekk immaġinajtix jew kif kienet il-mistoqsija. Orajt, kien hemm feedback għax dak miġnun u għax hekk u x'dak, għax rajthom il-kummenti. Imma Eżin, jiena ġeneralment jekk tara l-kummenti tiegħi nkun qed ngħaddihom minn għajn il-labra. Għax dawn ma rawx li rajt jiena. Fimt jiena esperjenza xi ħaġa, dak ma esperjenzaħiex, Mirko esperjenza u ma jemmin xorta, jiġifieri mhux kulħadd l-istess. Dak il-filmat partikolari qed nitħaq għax qed naħseb fih. Inti qed tirreferi għal snippet li konna għatajna fuq tal-UFOs. U rawh kważi ma' 70,000 ruħ. Però eh, jien nemmen imbagħad jekk inti persuna pubblika, kif inti intu wkoll, tittaċċetta li eh, sa tkun kritikat. Jiġifieri f'dak il-każ Eh, se jkun hemm min huwa xettiku. U sa u bħala persuna xettiku se jara stramba l-biċċa. Taċċetta kulħadd, eh, l-opinjoni ta' kulħadd. Ma hemm min imur fuq l-estrem eh, ukoll. U naħseb dik il-problema li meta jitlu personali jew għax imbagħad tweġġeġ li dak li. Attakka l-argument u persuna. Eżatt, kritika b'mod mod kostruttiv l-aħħar mill-aħħar. Però hekk f'dejtejt inti qabel fuq ċertu suġġetti f'Malta għadna u sensittivi. Jiġifieri m'aħniex lesti issa li naħsbu out of the box, naħsbu b'mod kritiku. U dik nara problema f'dal-pajjiż. Jista' jkun, għaliex hu fl-istudji soċjali, jista' jkun il-mod tal-kultura, ta' kif trabbejna u affarijiet oħra. Jista' jkun. Jien naf, għax anki per eżempju, meta jidħlu l-barranin hemm kultura oħra differenti, allura meta tiġi tidħol kultura ġo kultura oħra, F'ikun hemm laqgħa kif naqbad ngħidlek. Ma jaċċettawx lil xulxin in-nies qishom in a way.
Iva, dik vera, però naħseb il-fatt aħna li gżira żgħira qisna dejjem dik kien hemm dik il-mentalità kolonjali li allura minnha nnifisha taffettwa anke l-bqija tal-popolazzjoni. Hemm l-aspett imbagħad ukoll li dejjem irid ikun hemm aħna kontra huma. Jiġifieri, Dejjem konna kolonizzati, u għadna. Eżatt. L-Unjoni Ewropea fil-verità. Eżatt.
Però dan kollu kollox affettwa. Issa inti qed taqbad anke fuq il-barranin. Jien naħseb dan suġġett li l-politiċi, ħa ngħid hekk, qishom mhux qed jittakiljawh biżżejjed tajjeb, qisna qed inħarsu wisq short term. Mela aħna kellna bażikament popolazzjoni li kibret b'ritmu mgħaġġel ħafna, ħafna f'qasir żmien. Speċjalment f'dawn l-aħħar qisu għaxar tnax-il sena. Mela bħalissa l-popolazzjoni jekk mhux ser żbalja ta' madwar 574,000, kważi 600,000 qed ngħidu. U għandek pressapoko 30 fil-mija li huwa ammont kbir ħafna li huwa barranin. Issa, jien id-diffikulta li nsib mhux għax hawn ħafna barranin, għax il-barranin għandna bżonnhom, speċjalment f'ċertu xogħlijiet. Però irridu nħarsu in the long term fis-sens ladarba jmutu l-Maltin dawk li huma l-baby boomers, jiġifieri dawk li twieldu f'dak il-perjodu fejn kien hemm ħafna rata għolja ta' fertilità, rata għolja ta' twelid. Il-popolazzjoni Maltija pura Se tixxrinkja. Allura Malta x'se jkun aħna jidentifikana bħala Maltin jekk ħa niġu l-popolazzjoni aktar barranin milli Maltin u dan mhux qed ngħidu ħafna ħafna snin 'il bogħod, 20, 25 sena oħra? Ifhem,
isa Imma dejjem konna mħalltin, mixed bag aħna hawnhekk qisna, kif naqbad ngħidlek. Vera, vera.
Għax għandek eżempju tal-mduna mill-konjomijiet. Għandek Ellul, Lhudi, jiġifieri dan ġej minn xi mkien pajjiż naħa tas-South, tal-East. Għandek kunjomi, Cassar, jiġifieri Għarbi, Cassar. Hemm ħafna kunjomijiet li huma kif naqbad ngħidlek. U mbagħad għandek kunjomijiet Taljani, ħafna mixtu. Jiġifieri minn xi mkien dawl ġew. Ma kienniex, ma naħsibx li hemm il-Malti pur pur.
Eħe, jista' jkun f'dak l-aspett għandek raġun vera. Però xorta jibqa' l-fatt li aħna bħala pajjiż, bħala identità Maltija, hemm. It-tradizzjoni. It-tradizzjonijiet, l-użanzi, il-valuri Maltin, X'se jagħmilna Maltin erbat ijiem oħra? Taf minn fejn bdejt ninnota dik il-ħaġa minn meta bdiet tonqos il-ħobża Maltija, jiġifieri għax inti l-ħobża Maltija kienet tinxtara l-ħin kollu kuljum. Eżatt.
Illum il-ġurnata qlibna iktar għal affarijiet brown u affarijiet oħra u da. Jiġifieri meta tibda tidħol kultura oħra, ħila li hi vera rajt hemm ċertu ħobż mhux daqshekk healthy imma hemm qiegħed. U mbagħad tibda ġġorr l-affarijiet isma' dak il-brown jiġi xi ħadd jgħidlek barrani dak mhux tajjeb. Mhm, mbagħad mhm. tibda mhm. isek tidħol fl-affarijiet. Ukoll. Eżatt, eżatt. Jiġifieri il-fatt li kien hemm jisu dan il-culture shock ngħidu jiena f'qasir żmien, mhux nitkellem politikament ta' ġifieri. Però ovvjament dan seħħ fl-aħħar jisu snin. Minar ma trid inti anka jien kien hemm żmien fejn ngħid stra kif qed tinbidel Malta mm, fis-sens mhux ħossok jisek barrani f'pajjiżek stess, però ġast hemm dak innaqa culture shock għax inti ħrixt hemm aktar barranin milli Maltin pereżempju.
Pereżempju. Issa jiena kif nara li mhux il-barranin narawhom bħala dewwa tagħna, però l-barrani għandu bżonn jintegra aktar biex pereżempju, jifhem il-lingwa Maltija, biex jifhem, kif qed tgħid inti, affarijiet tradizzjonali u kulturali Maltin. Għax inkella, sa nispiċċaw ċertu affarijiet maż-żmien se jinqatgħu. U kif qed ngħidu mhux ħafna żmien 'il bogħod. Jiġifieri, aħna qed nikkalkulaw, ara, bdejt nara studju tal-Bank Ċentrali qabel ġejt hawn, li sa 2050 il-Maltin, il-Maltin puri mill-popolazzjoni, ikunu jammontaw għal madwar 300 u 5,000 bejn wieħed u ieħor. Imma għax hemm għandna r-rata tal-fertilità hija mhux fertilità, ifhem, hemm min jagħżel li ma jkollux tfal illum il-ġurnata. Eżatt. Jiġifieri, u nista' nifhem għax għax għandek ħafna spejjeż illum. Għax tgħix inti jaħseb wara titrabbi familja bi tfal u hekk u hemm ħafna spejjeż involuti bla s-sekk illum. In-nies iktar jiffukaw fuq il-karriera u biex igawdu, fil-verità, milli Alla, bħalma konna qabel, tiżżewweġ u tixxi post u dal-affarijiet kollha. Qisha kienet iktar tradizzjonali li tiżżewweġ u jkollok it-tfal. Llum il-ġurnata llum kulħadd ħa mmorru.
Vera, u ma tridx tisforza n-nies lanqas ikollhom it-tfal, jiġifieri. Però naħseb irridu niffukaw kemm qisu fuq l-aspett ekonomiku, però anke l-aspett li ssaħħaħ il-familja. Jiġifieri naħseb wasal iż-żmien issa, fukajna ħafna ħafna fuq l-ekonomija, tajjeb li l-ekonomija kibret tajjeb, però issa jista' jkun wasal iż-żmien li dak li jkun flok qisna ninċentivawh biex jaħdem biss, ninċentivawh ukoll biex ikabbar aktar il-familja, dak li huwa Malti. Aħna għandna l-inqas rata ta' twelid fl-Unjoni Ewropea, il-Maltin. Ma nista' nifhem għal xiex, ta. Xi qisu hu In a way ħadd ma jrid ikun accountable għal affarijiet. Vera, però jista' jkunx anke għandek koppji li jixtiequ jkollhom it-tfal u ma jaffordewx. Dik hija wkoll.
Ġifieri hemm dik ir-realtà wkoll.
Ejja, hemm dik ir-realtà wkoll vera. Ġifieri għandek orajt l-aspett ta' barranin li l-ekonomija kibret, hemm min mar tajjeb ħafna. Ma nafx hekk kontx rajt dak l-istudju tal-plastik li jsib bil-plastik qed tonqos ir-rata ta' x'jismu, ta' testosterone u hekk. Ma nafx hekk rajtix miegħi. fil-plastik flikel u hekk. Ma rajtux. Ma da minn li jidher hemm il-plastik flikel u dal-plastik flikel wassal biex eh, ir-rata ta' testosteron fl-irġiel naqset. Ġifieri jekk eh, jien naf jekk tieħu sempil minn ta' xi ħadd insejt kif kienet Mirko. Tieħu xi sempil għandek u issib il-plastik ġon nies
Microplastics.
Fil-ġisem uman.
Ma, jiġifieri jista' jkun dik ukoll. Jista' jkun ukoll, jista' jkun ukoll. Għandek ħafna fatturi, jiġifieri, u kif għedt inti, sirna qisna forsi mhux egoisti, però sirna nippreferu qisha l-ħajja konsumerista u l-ħajja tiegħi bħala persuna forsi li ngawdi aktar il-ħajja tiegħi. Però naħseb irid ikun hemm bilanċ, ma rridux immorru ġifieri minn estrem fejn filli konna nagħmlu tmien titfal kull familja. Għalissa wieħed jew xejn, fimtni? Jiġifieri hemm bżonn imbagħad mill-banda l-oħra li il-barranin jiġu integrati fis-soċjetà Maltija, però nħajru wkoll koppji Maltin biex inżidu aktar ir-rata ta' twelid fost il-Maltin. U trid tara xi jkun dieħel minn barra wkoll għax aħna ma tantx jiġu jibgħatulok xi nies li ma jkunux stabbli. Hija vera problematika l-ħaġa.
Imbagħad ħa tikkawża hemm min hu untouchable hemm barra, barrani, jiġifieri jarrestawh miljun darba u u jagħmel li jrid. Daw l-affarijiet l-aspetti vera rridu jikkalkulaw. U tara l-kulturi kemm huma kompatibbli flimkien. Ġifieri, aħna nafu li ħafna barranin jiġu Malta, jagħmlu żmien qasir, huma fl-età li jaħdmu, li jistgħu jaħdmu, però huma ħafna minnhom barra l-Ewropa. Tistanti kultura minn ċertu pajjiżi ngħidu hekk timxi tajjeb ma' kultura oħra ferm differenti minna. Hemmhekk irridu nistaqsu ftit ukoll. Ġifieri. Din nistgħu niġbek naqa' fuqha. Meta jkunu estremisti fuq ir-reliġjon minn tix taħdem. Ġifieri ħajkun hemm minn toppi u ħajkunu jridu jirregolizzaw l-affarijiet kif kienu f'pajjiżhom. Imma mbagħad għandek dawk li jkunu open-minded, ġifieri it's a mixed bag fuq għal ħaġa. Kif qed tgħid inti jekk per eżempju ikun hemm min hu Musulman u min hu Kattoliku, illum il-ġurnata qisha iktar all right il-Ħaġ għax qabel ilna żmien u x'duk hekk u x'duk hekk. Fhimt? L-istess fuq in-naħa l-oħra ta' ġifieri. Imma llum il-ġurnata Qisni qed nara l-affarijiet li huma all right bħala reliġjon. Iktar hemm il-problema mbagħad ta' kultura ta' kif pereżempju jien naf tagħmel l-affarijiet meta meta inti għax da inti għandek ġo ġo pajjiż ġo l-Indja wkoll għandek kulturi differenti ġo l-Indja. Ma nafx kemm il-lingwa hemm, xi mija u mija u xi ħaġa differenti ġo l-Indja biss. Hawn djaletti. Jien naħdem ma' Indjan u dal-Indjan Li tqabbdu jagħmel minn. U mbagħad ikollok Indjan ieħor u joqgħod jimxilek bir-riga eżatt, fimt, il-ħin kollu jrid ikollu xi jgħid, u mbagħad jiġi ħuh l-istess biċċa xogħol jaħdem, jiġifieri dawn kulturi differenti ġo pajjiż, ġo l-istess pajjiż. U mbagħad tibda titkellem u jgħidlek dak mis-South jien min-Nord, fimt? Jiġifieri hemm differenza. Eżatt, eżatt. Għalhekk trid tintegrhom tajjeb, jiġifieri jien naħseb Għandek ħafna barranin jagħmlu pereżempju xogħlijiet importanti ħafna. Pereżempju nurses, carers. Carers, mela, mhux hekk wara l-iskemi la wara jiġbor iż-żibel. Li huma xogħlijiet vera importanti u l-Malti ma jridx jagħmilhom, nkunu onesti. Le, le, ma jridx imisshom il-Malti. Ma kieku ċertu xogħlijiet nintegrawhom aktar il-barranin, speċjalment fejn għandhom kuntatt man-nies, fejn hemm dak il-carers, in-nurses, fid-djar tal-anzjani. Eżempju. Se tgħin ħafna.
Jibgħatulok xi ħadd li jkun jien fil-catering naħdem. Jibgħatulok xi ħadd li jkun jgħidulok isma' dal-bniedem għamel il-kors tal-food handling u l-affarijiet kollha u mbagħad kif jiġi trid toqgħod tgħallimhomlu inti dal-affarijiet men. Hemm logħba fiha. Hemm logħba, ġifieri da toqgħod tgħallem. Jew inkella jibgħatulok xi ħadd jgħidulok da da chef u jaf x'inhu jagħmel u hekk. U mbagħad jiġi u jaf, qas jkun jaf kif jaqbad iħawwad l-għaġina. Qed tifhem xi ngħidlek, jiġifieri dawn jew jixxu l-affarijiet, pereżempju ċ-ċertifikati li huma xeff jew hekk. U mbagħad kif jiġu hawn Malta ma jkunu jafu fucking xejn. Hemm aspetti, fhimt, din logħba, hemm ħafna ħa bil-Malti, ħaxi fiha. Trid toqgħod tara naqra l-affarijiet tanalizzhom. Imbagħad għandek dawk li jiġu dan qed nitkellmu fuq setturi tal-catering. Imbagħad għandek dawk li jiġu tal-gaming. Dawk tal-gaming all right, m'għandekx problemi għax ikunu jafu x'inhuma jagħmlu. Imma fis-settur tal-catering u ma nafx f'Tal-Ġebel jekk hux l-istess ikollhom dal-problemi għax il-ġebla differenti minn hemm għal hawn. Hawnhekk terfa' bricksa jew kantun. Hemmhekk jerfgħu brick żgħir daqshekk jew tajn biss. Jiġifieri hemm ħafna aspetti differenti. Eżatt.
U toqgħod attent ukoll għax jekk sa nibqgħu dipendenti wisq fuq il-barranin meta niġu għax-xogħol, pereżempju, apparti kwistjoni ta' kultura u identità, però jekk nafu dawn jagħmlu perjodu qasir ta' żmien u jerġgħu jitilqu u aħna qed niddependu fuqhom, jaf forsi jasal żmien fejn il-barranin jonqsu. minħabba li jkun hemm riċessjoni, allura jekk m'għandekx imbagħad workforce ta' ħaddiema Maltin, Fil-verità.
Se jaqa' kollox fuq.
Deħlin f'riċessjoni, n-nies mhux qed jindunaw hemm barra, jien noqgħod nara, jien peress li dilettant tal-karozzi, ġieli noqgħod nidħol nara l-karozzi barra minn Malta biex nara kemm qegħdin prezzijiet u affarijiet oħra hekk. Ma kontx issib eskort Markwan inqas minn 20,000 sterlina. Idħol it-tower 14, 17, jiġifieri dawn il-prezzijiet niżlin. Meta jibqdu niżlin il-prezzijiet tal-karozzi jgħid li hemm travel, jiġifieri mhux qed nitkellmu karozzi ta' kuljum, karozzi li jkunu naqra hekk, sportivi u hekk. Meta tibda tara dawk niżlin għid mela fucking travel ġej. Eżatt, eżatt, eżatt. U trid tkun preparat għaliha. Jiġifieri għaliex kif qed ngħidu, peress li għandek Din id-dipendenza kbira fuq daqstant numru ta' ħaddiema barranin, fil-futur inti qisek qatt ma tista' tipprevjeni x'se jiġri kif qed tgħid inti jekk jkun hemm problemi ekonomiċi, pereżempju. Ħa ngħidlek kemm ġejja ġieni problemi ekonomiċi. Ma nafx jekk rajtx li qed jgħidha biex jirregolizzaw il-karti tal-identità. Mela dik ifisser li isma' l-elezzjoni naqa' fil-viċin, meta jaqbdu jagħmlu hekk, meta jibdew jiġbru l-ID cards u u jirranġaw l-ID cards ta' nies mela umm l-elezzjoni fil-viċin, għax hi ġejja l-elezzjoni fil-viċin u qed nara daw il-prezzijiet tal-karozzi niżlin u hekk, qed mela jista' jkun li ġejja xi riċessjoni, allura Biex jilħaq jieħu vantaġġ il-Labour ħa joħroġ jagħmel l-elezzjoni, fimt? Hemm ħafna ħsieb li jkolli, ħsibiet li jkolli fuq hekk, fimt? Mhm. Għax nibda tibda tikkalkula l-affarijiet kif ħajkunu l-qudiem, jekk hux ħajkun jgħid tajjeb bħala tkun tista' żżid il-pagi u hekk il-lavranti. Ma tistax jekk ma tollix il-ħobża. U jekk deħlin f'riċessjoni kif ħatolli l-ħobża. Eżatt, eżatt.
U hemm ħafna affarijiet anke nitkellmu ħafna pereżempju fuq it-turiżmu. It-turist meta jiġi Malta li jrid xi ħaġa awtentika Maltija. Imma t-turiżmu, it-turiżmu, it-turist fejn baqgħulu jmur? Kollu kien concrete jungle. Ma naħsibx għandna nkunu daqshekk negattivi li qasu mbagħad. Qatgħu partijiet sbieħ f'Malta. Qatgħu partijiet sbieħ imma qed noħduhom kollha. Eh, irdu noqogħdu attenti li. Jekk tmur il-bajja titħallas id-dekċer.

Naħseb vera li qed tgħid, imma qabel ma nitilqu għal dak l-argument irridu naraw li t-turist meta jiġi se jesperjenza vera l-esperjenza awtentika Maltija. Jekk turist sa jiġi minn pajjiż barra minn xtutna u jsib jilqgħu Filippin. Mar il-lukanda sab Serb. Mar f'restorant il-waiter kien Taljan. Jgħidlek il-Maltin fejn qegħdin, x'hemm Malti. Fis-sens. True story.
Ġifieri.
Ħaġa oħra li tqajt ma' x'ismu ma' barrani bdejna nitkellmu jiena u għalli Malta għalli żgħira daqs nara għalli fiha daqs ir-raħal tiegħi. Għalli undum iktar biex biex nasal minn post għal ieħor, mill-li f'pajjiż aħbar ħastja, mhm. ħabba l-ammont ta' traffic. Ta' traffic, bil-fors, traffiku, ovvjament, zidet il-popolazzjoni għaj zidet il-traffiku. Però l-istess jien naħseb, u din nikkritika l-politiċi ġej minn liema sfera ġejjin ġifieri, li kultant m'aħniex kapaċi jsna nieħdu deċiżjonijiet li jqorsu n-nies. Mela nafu li għandna problema ta' traffiku. Prova instiga kultura li dak li jkun mhux tkompli tħajru juża l-karozza, però juża mezzi alternattivi. Billi sa nwessgħu u nkomplu t-toroq, il-problema qed issolvi għandi short term. Aħjar tħares naqra fil-futur tgħid ejja nipprova pereżempju l-parking f'ċertu postijiet nagħmlu bil-flus ħalli dak li jkun inħajru juża tal-linja. Kieku hawn is-subway narmiha l-karozza jien. Kieku hawn subway hawn Malta, narmiha l hemm il-karozza. Bis-subway ta' San Malaj kollhom hmm. kien. Issa s-subway sakemm sa ssir ovvjament sa tieħu snin, ġifieri hmm. xi ħaġa aktar in the short term. Eh, mhux hekk.
Ġifieri biex tindirizza.
Però mbagħad meta forsi l-politiċi jiġu biex jieħdu ċertu deċiżjonijiet li jafu jsaqqu joqorsu n-nies, joqogħdu pass lura. Iddum hawnhekk biex issir subway, hawnhekk mingħajr min issejjer żball xi inġenju wieħed biss hawn li jagħmel it-tunnels, jekk min issejjer żball, ma nafx ikkoreġuni, imma minn għalija xi inġenju wieħed biss hawn jagħmel it-tunnels hawnhekk. Minix sejjer żball, ikkoreġuni tal-aħwa. Għax kont tkellimt ma' bniedem li kien juża dal-apparat u kien sab xi affarijiet taħt l-art, jiġifieri. Strina. Ejja, baqgħu għaddejjin ukoll. Same shit. Xi affarijiet arkeoloġiċi taf jiġifieri. X'kont se ngħidlek kif? Din tat-traffic eħe, li qed tgħid hija realtà. Però naħseb waħda mill-alternattivi hawn, speċi, Ideat li jiġuni f'moħħi hu, pereżempju, barra minn Malta, ħafna minna nsiefru, meta żżur belt jew raħal, talli tipparkja f'dak il-belt jew raħal, jekk ma tgħix hemmhekk, titħallas xi ħaġa xi ħaġa tal-flus, talli qed tipparkja hemmhekk. Jekk din forsi Malta ssir, taf tgħin biex dak li jkun jgħidlek mela mmur, ma nafx, il-Birgu, flok immur bil-karozza tiegħi, immur b'tal-linja. Jew naqbad, pereżempju, xi tip ta' taxi, pereżempju. jew nuża mezz alternattiv. Imma rridu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet, ma nistgħux qisna nibqgħu għax jekk għandna nieħdu dik id-deċiżjoni se noqros il dak, għandna affettwa l dak, għandna tlef il-voti. I mean, dik li li li. Tal-linja nifhimha għal xi xi nies ma jirkbu jirfhem. Jevitaw, imma qed ngħidlek jien kieku għaw is-subway, żgur Alla narmi għal hemm il-karozza. Jien meta mort Londra għal subway minn vera fucking easy biex tuża u bum, tasal ma l-ewwel u tkun sam distanza kbira.
Tal-linja jiena ġilli użajta Malta. U nsibha tajba. Ma nsibix tajba jien. Skont forsi r-rotta, jista' jkun ir-rotta forsi. Jew għax forsi tkun mimlija nies għax. L-ewwel ħaġa għandi għaxar minuti mixi jiena. Biex immur fej il-bus stop. Mux tajba. Isak, isak diġa għandek. Fis-sajf nġi ħara diġa bil-sħana. Mux xwerti tal-ija. Plus sekret namel xi minuta oħra fi xemx nistenna. Le, le. Għalek ma nżaħħiex tal-linja jien. Kun użaw, mux problema, ma.
U bat t-taranka xolijiet fej taħdem, kem jistaw joffru forsi tip ta' kif taqbad tgħid, għażliet għal dak li jkun biex jiffaċilitawlu din il-bidla fil-kultura. Per eżempju, jekk jiena noqgħod ħażżabbar u naħdem per eżempju marsa skala u niddeċidi mmur bir-rota kultant ix-xogħol. Issa, jista' jkun skemm nasal ix-xogħol insir żibel jiena. forsi naħdem f'uffiċċju. Jista' jkun forsi l-employers ehm, jipprovdu anka showers għal min forsi juża ehm, r-roti. Dak li jkun qed ħajru wkoll fis-sens. Ġifi daw inċentivi hekk u mill-banda l-oħra disinċentivi fejn jkun hemm bżonn, naħseb jistgħu jgħinu ehm, biex eh, tinstiga culture change f'din tal-karozza. Xawel mhix daqshekk il-problema lek kollhom spazju jew le, mhux. Għax dik tittara u koll. Eh, vera, vera.
Kollok spazju għarrajt tista tamillom xawer u ekku. Por da sempliciment xawer etnejdu, mux etnejdu xie affarijiet kbar ġiviri. Ġast idea ta' ma u ma koll affarijiet jgħinu. Le, fem, anki per eżempju għara xol tkun tittoħra xie tmur ximkien. Fem ta' ħasel u mux xol titlaq lemmu. Ġifir ta' għamel sens il-ħagġa. Dak li kun jgħamil aktar kuraċ, eh, eh, Ġeneralment, eżempju, tkun ġo post tal-catering jessibelom xawer. Aħna għandna shower fuq ix-xogħol, jiġifieri. Ma jien ma nużaħħiex eżempju mix-xogħol kif nispiċċa nispiċċa kważi fej id-dar, passejjar id-dar. Allura għax peress li nqassam filgħodu kif nispiċċa lejħa l-għaxa hekk pop, ma niżel lejħa l-qormi għax neġa' mmur ix-xogħol. Xkont sa ngħidlek kif? Kif dħalt fl-inspjegabbli hekk fil-programm tal-paranormal u dal-affarijiet kollha? Kif dħalt fihom? Le, l-ewwel nett jien bħala persuna ma nifhimx, ma nkun onest miegħek, jiġifieri ma nifhimx f'affarijiet li huma paranormali, just dejjem kelli l-interess. Kont qed nara dokumentarju fuq stazzjon barrani, kont kellimt il-ħbib tiegħi l-Kurt Poli u l-Jonathan Farrugia biex nagħmlu dan il-programm. Nsellem għalihom minn hawn ukoll. U ħassejna li jisu kien hemm xi ħaġa li din sa n-nies tinteressom. Eventwalment huma għaddejna naħsbu fuq suġġetti. Ġifieri mhux mill-esperjenza tiegħek. Le, jiena kelli esperjenza. Minn da dokumentarju ġifieri. Minn da dokumentarju.
Mm, kelli esperjenza nista' naqsama miegħek hemm daqsxejn paranormali, niftakar jisu 22 sen ilu, 23 sen ilu. Kont mur norqod għand nanti jiena, qed toqgħod l-estate ħażabbar. U kellha dar mdaqsa, ġifieri dar eh, l-estate ħażabbar
Kella dar pjuttost ġifieri mdaqsa, dar fuq isfel. U niftakar Hi l-kamra tas-sodda tagħha kienet ħdej ħdej tiegħi, jiġifieri jien kelli kamra lija u l-kamra liha. U ġurnata tipika sajfija kont rieqed jiena fil-kamra tas-sodda kienu jisuhom mill-11 il nofs u kont ċert ċert 100% nanti kienet ukoll fil-kamra tagħha qabli diġà rieqda. U ma daqgħu l-mument qajjem lil ħoss jisu ta' borom jiċċaqalqu. Mhm. Jisom nies qed jitkellmu mill-ġejda bil-lej. Issa jiena għalkemm nħobb ħafna dawn l-affarijiet, ġifieri nħobb nibża. Borom friket u hekk.
Fis-sens jisom Kommossjoni. Storbju stramb li qajjimni mill-irqad jiena u bżajt ħafna. Kienet għandi xi xi. Ma smajtx xi screeching noise u kollu, bħal pereżempju meta taqbad idejk fuq il-poġġa ma nod żerżqu. Le, ġast kommossjoni, borom jiċċaqal u kont ċert li fil-kċina m'hemm ħadd però. U dak il-ħin bżajt jisni nqum niċċekkja ninżel isfel. Sirt għarqan xi ragħba u bqajt fis-sodda. Ġifieri, u għadni sal-lum, għaddew daw is-snin kollha, ġifieri madwar 20 sena li mnejta ma dak x'seta' kien. Diġra darba. Ma saqsejtix innantek? Le.
Ma saqsejtek għamiċ billej? Konċert li nanti għanejtek hija fil-kamra tas-solda. Il-bib kien magħluq, ġifieri konċert li mhux nanti. Este.
Għalek. Eh, li hija komin, komin ta' ta' borom iċeċku u. Għax da' hemm key points. Key points li nimxi fuqhom, fim guidelines jisum. Ehm, il-fenomenu dejjem jisu jirrepeti ċertu affarijiet li n-nis ġeneralment għax ah, rajt rajt fantasma u għax hekk u x'da. Ma taħdimx hekk is-sistema, is-sistema taħdem mod differenti. Jew Ħoss ta' boċċi. Ma nafx jekk qatt smajtnix ngħidha. Ħoss ta' boċċi hawn. Minn dawn il-boċċi li konna nagħbu bihom. Ġieli smajtha, ha? Jew għandek eh, il-ħoss tal-ketleri u borom u affarijiet hekk. Hmm. Jew nkella dwar. Hemm dawk it-tlieta kif jibda l-fenomenu. Ġifieri, ma nafx kif qatt ma saqsejtha, stjanna, intek interessanti dik. Le, qatt ma saqsejtha, to be honest, qatt ma saqsejtha. Forsi esperjenza ta' hi xi darb'oħra. Vera, vera.
Però tibqa', tibqa' misteru. U bżajt ħafna dak iż-żmien. Jiena kif għedtlek, jiġifieri, inħobb, dawn l-affarijiet inħobbhom ħafna. Kemm dam, kemm damet iċ-ċekċiku hekk? Damet, damet, niftakar għax damet għoxrin minuta. Jiġifieri, kienet, kienet, għalhekk imbagħad spiċċajt. Għarqan xraba jina u bsajt għax dak li bdejt nibża jisu. Ġivri iktar, il-ħna bdejt isma.
Kommossjoni, mux il-ħna s-saċ, borom, jisu.
ħafna ċekċik. ċekċik, beħ, ċekċik, ċekċik, ma jinsta maċar. Ġivir ċar sew, u kont ċert ġej mill-kċina. Same thing, għasja.
Ġiviri, Interessanti di. Għandna esperjenza oħra di jekk mir. U għandi oħra ġejja, l-istess bħala. Strina. Għaxe, da, da, da, vera, kif naqbad nil, taqbad taqbad taqra l-kodba u jekk, un bat taqra ktib partikolari u jibda jillek isma, u ksib daw dawn u daw. Iva, iva.
Fimt, jiġifieri bħal pereżempju r-raġel ix-xiħ tal-Ixkuar, kemm għandna Mirko? Miżibilju minnhom dawn. Għandna waħda f'Farmhouse li ġew ġie Fabio u ħuh l-istess post jiġifieri fejn marru Fabio u ħuh. Hemm esperjenzi jiġifieri li jkunu l-istess, allura qisek tagħmel correlation ma' xulxin. Eżatt, eżatt. Mbagħad ġifieri mhux mela, mbagħad komplejt bil aw minn fuq wara dak il-dokumentarju ġifieri. Għajt iva, sejjer.
U bat diskutejni ovvjament bejnietna, rajna x'suġġetti nistgħu nagħmlu, kien hemm suġġetti adattati, bħal ħeddiela pereżempju, li inti anka naħseb ġili ddiskutejt. Mhm. Em, Il-ħeddira jista' jkun ħafna fatturi Iva. differenti. U interessanti ħafna dik ukoll, eh, ġifieri tibda tisma' stejjer ta' nies, għax tkellimt naqa' ma' nies ukoll li esperjenza. Jien ġrat li ma naf minn xiex mill-gall bladder. Strina.
Ġifieri hemm ħafna li kollhom sleep paralysis tittoqa tara naqra. Però dal-aħħar tletti, dal-aħħar insomma, dal-aħħar dal-aħħar jisu xar, xar u nofs, tlieta minn nies L-istess esperjenza, ġifieri, u qaluli l-istess ħaġa, bħal sleep paralysis, u jaraw figura u l-figura tkellimhom b'lingwa differenti, ġifieri t-tlieta l-istess, u nixtieq nġibhom t-tlieta l-huma, jekk jekk jiġu, ovvjament. Le, esperjenza interessanti, niftakar kont qed nitkellem ma' persuna partikolari, tal-biża'. Għax inti li tkun rieqed u f'daqqa waħda tħoss lil xi ħadd jagħfaslek għonqok u ma tistax tressqu fis-sens kif tirrakkontali, qed taqta' nifsek fis-sens tgħixha reali ħafna il-biċċa, jiġifieri jien qatt m'għaddejt minnha nkun onest u nispera f'Alla m'għaddix minnha. Imma min għadda minnha u tkellimt miegħu, Kien hemm min anke kienet trawmatika għalih. jiġifieri. Quite common ta.
Hija quite common. Ġrat lek Mirko wkoll. Sleep paralysis.
Mhux qawwi imma.
Jiġifieri quite common. Għall-ħin qasir ħafna.
L-arek tkun għall-ħin twil. Jiġifieri Mirko qed jgħid forsi anke għall-ħin qasir tiegħu ma ta' min kienet għall-ħin twil. Ma tkunx tista' tiċċaqlaq in-naħa Ġifieri- diffiċli, eh?
Ehm, u mbagħad, u mbagħad ġifieri mbagħad tistieden il-mistiedna hawnhekk. Eh, u mbagħad eh, rajna ftit x'tip ta' suġġetti se nagħmlu u tipprova ssib eh, mistiedna adattati. Kif kont qed ngħidlek, ehm, wara jisu 39 programm, ħassejna li jew ridna inkomplu però nirrepetu ċertu suġġetti li eh, fl-opinjoni tagħna ma ħassejniex li għandna mmorru għal dik lejn dik in-naħa. Jew nkella tipprova tafas aktar fuq suġġetti li huma aktar relatati ma' barra minn xtutna, pereżempju taqbad pereżempju fuq post, tiġini f'moħħi f'post fejn hemm foresta u jsiru ħafna suwiċidi. Ġapan?
Eżatt, barra minn xtutna. Għaliex dal-post jsiru ħafna suwiċidi? Interessanti, Però, il-min sa ġġib biex jitkellem fuq. Ostja hemm min morru men, ġo kollha ġo l-istess post.
Jew il-Loch Ness Monster. Imma le dak il, il taf xini il, dijaw li jkun hemm fil-bir. Ma xorta jisu jkun hemm dik il-ċertu kurzita vera forsi taf tkun leġenda u anka nis itawluha. Nar ma trid xort għal ċertu interess. San Ġorġ qatel id-dragun, San Ġorġ mhux kukkudri l-qatel, letteralment.
Ġifieri u dik dik dik dik kienet basically konna nagħtu ċans anke nies jiġu u min irid jitkellem għax nara importanti, ġifieri li speċi apparti kun hemm jisu l-espert, il-main il-main person li jitkellem, kun hemm anke nies oħra Fil-paranormal ma jistax ikun hemm esperti, fem. Uħat ma jaf xejn, min jgħidlek jisma fil-paranormal jien naf kollox, impossibbli. Mhm. Li tista' tassumi U forsi tibda tgħid bħal metlek. Tgħaqqad ċertu affarijiet tgħid tara daw jagħmlu sens. Però jkun hawn min hu, pereżempju inti, bħal Keith Ellul, tirriċerkaw ħafna, allura għandkom ċertu għarfien. Eh, kollu nisimgħu jien hawn Keith. Ġifieri dik tagħmel differenza.
Jien fuq ix-xogħol jekk nagħmel għaxar sigħat xogħol, jew 11-il sigħa xogħol, 11-il sigħa bil-headphones widnejja, ġifieri nisma'. U titgħallem allura nar ma trid orrejt forsi mhux espert, però persuna li Tirċerka ħafna fuq suġġett.
Bil-fors. U għalhekk intom tkomplu għaddejn ċertu ehm, suġġetti bħal tal-UFO, so hekk għax dejjem jiskom. Imma aħna nippruvaw. Titalmu affarijiet ġodda.
Nippruvaw nġibu xi ħaġa qed tinneħħu l-bullshit ħa. Qed nippruvaw mm. neħħi l-bullshit minn ħaġa. Imma nies ma jifhmux jgħidu lokax. Ir-ruħ jeżisti, daw l-fantasmi jeżistu, ma fejn taf li hu fantasma. Jista' jkun xi ħaġa, ma nafx jekk rajtiex Mirko hemm, jekk tista' ssibieli, hemm li l-post jibqa' jagħmel resonance. Nsejt fejn kienet. Jista' jkun pereżempju l-post jibqa' jagħmel resonance għalhekk ftit jidhru l-affarijiet. Min jaf. Dak bħal meta jkollok ir-radio waves jibqgħu fl-arja, fl-atmosfera. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li ma nafux bihom. U hemm ħafna affarijiet li huma debunked diġà Bħal, bħal Metlek. Impossibbli taqbad ruħ. Kull m'għandna, video wieħed ta' xi ħaġa vera paranormali, il-bqija, pff. U kull ma tara d-daħla sewda u tara ddur. Xi ħaġa ddur, qisu ħa jinfetaħ xi portal. Dak biss għandna video ta' paranormali, jiġifieri jekk jgħidulek hemm barra hemm video ta' fantasma u hekk. Ġeneralment ikun jew xi insett, jew xi dust particle, jew xi ħaġa oħra. li tiskanta mbagħad kif ċertu affarijiet qatt ma joħorġu fil-media jew mill-awtoritajiet. Għaliex? Il-misinformation u kif kemm m'aħniex infurmati x'inhu jiġri fis-Senat Amerikan, kif is-CIA diġà ammettew li l-UFOs u l-aljeni jeżistu, kif qed tgħid inti. Din kif tolqot in-nies soċjalment? Għax dik, dik ukoll immaġina inti, jiġi għada il-President Amerikan jgħidilna hekk, għandna erbatax minn dawn il-UFOs, għandna ħamsin alien friżat ġol-friża f'Peterson hawn, f'White Peterson, kif ħa joħduha n-nies? Għala mhux qegħdin weħidna, mela x'ħa jiġri, r-reliġjonijiet? X'ħa jiġri? Ħa jkollok ġen, ħa jkollok ġen. Ġen tal-ostja.
U taqlib, u taqlib tas soċjetà taħt fuq, ġifieri għax. Għajkun hemm ma jemminx xorta? Bla dubju, għajibqa' jkun hemm minnu xettiku u se jkun hemm min jgħid li forsi minn qed joħroġ mill-aħbar huwa miġnun. Però jekk imbagħad jurik il-fatti da kif inhuma. Kif ħadd intlaqat taħseb inti?
Jien naħseb kif qed tgħid inti jkun hemm min huwa xettiku ħafna u jibqa' jiċħad li dan minnu. Però se jkun hemm min. Imma b'eżempju, pereżempju bħal Malti li hu Kristjan u hekk, taħseb kif ħa joħod għal min li jemmen fil-Kristjaneżmu? Naħseb ħa tkun naqata. Eħe.
Kif qed ngħidu, ġifieri mhux faċli biex twieġi għadi, ma jien naħseb jkun hemm mixed mixed eh, emotions fiha l-biċċa, ġifieri Għasibx hija kwistjoni ta' reliġjon, però, iktar hija kwistjoni li jekk wieħed jemminx fil-paranormal u f'daw l-affarijiet ta' UFOs. Għax tista' xorta forsi tibqa' temmen inti bħala fil-Kristjaneżmu kien dur Kristjaneżmu. U tkun temmen f'daw l-affarijiet, sens. Ma narax li hemm jista' jkun hemm jiena. Jien naħseb li hemm link bej kollox. Hmm. Peress li qegħdin ġol istess univers, ġol istess pool. Naħseb li hemm link bejn kollox. Dak bħal meta jkollok jien naf ekosistema li kollox ħareġ minn ġo xulxin. Dik naħseb li hija tagħmel iktar sens naħseb. Mhm, mhm. Għax jekk inti għandek xi ħaġa ta' dimensjoni oħra, eh, irrid ikollok biex tara fuq in-naked eye mhux inti x'ħatara, jew nkella jekk ħadd osserva, ħadd osserva x-shadow tiegħu Issa jekk ikun shadow ikun dawl, da shadow tiegħu li jirrifletti jiġifieri dawl. Hemm ħafna teoriji men. Hemm ħafna teoriji u l-unika mod ta' kif għandna idea tal-four dimension bit-Teżarek hux min? Bit-Teżarek għandna idea tal-four dimension. Bejn wieħed u ieħor hu. suġġett komplikat tal-Kristu, għalhekk qed ngħidlek jiġifieri hemm ħafna ħafna naqa kif naqbad ngħidlek. Ma tistax tagħmel xi ħaġa definita fuqha. Hmm.
Daw l-affarijiet jekk tibqa' jisek kif tagħmlu intom tindaga, tindaga u tfittex fuqhom, jisek dejjem diskopri eh, xi ħaġa ġdida. Ġifieri Jiena mbagħad jekk naqlblek ftit is-suġġett, pereżempju, meta kont żgħir, speċjalment meta kont żgħir, kont nibża' ħafna mid-dlam. U kont dejjem persuna immaġinattiva ħafna. Ma dak l-instint ta' tal-bniedem. Għax jekk toqgħod tikkalkula qabel ma kellhomx dwal, u tkun fid-dlam, jew ħa jkun hemm xi wolf ħa jieklok, allura.
Vera, però. L-instint tal-bniedem, dlam, ma tafx hemm. Eżatt, hemm dik l-immaġinazzjoni tiġri bik, speċjalment jekk ħa jkun hemm mirja, Jien meta kien ikun hemm meta kont żgħir mera fid-dlam, kont nista' nipprova ma nħares liha, għax dejjem nibża' li sa nara wiċċ jaħres lura lejja, jiġifieri. Ovvjament kont hekk żgħir, però tiskanta kemm tkun taffettwak meta tkun. Ikun hemm min jikkondizzjona ruħu għal dan. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna.
Anke tisma' ħoss l-amara tfaqqa klik. Ejja, ejja, ejja. Mbagħad daw id-djar, I mean, mitluqa li jkun ilhom snin twal. Qishom abbandunati, tibda tisma' kultant stejjer fuqhom. Il-pajpijiet tal-ilma.
X'għandek għal-futur kif? Għal-futur bħala television m'għandi xejn pjanat. Ngħidlek il-verità. Applikajna l-programm l-istess tim tal-programm inspjegabbli, però din id-darba ma ġiex aċċettat mill-istazzjon mit-TVM. Se jkolli programm fuq ir-radio, Ġifieri ma stazzjon. Fuq hemm eh, l-RTK 103 se jkun eh, programm fuq il-rivista Satar, er, is-Satar żgur naħseb inti. Satar, ma tiftakara. niftakru, żgur li niftakru s-sar. Ila snin twal em, ukoll eh, toħroġ jekk mhux sejjer żball. Ila toħroġ minn 1971, ġifieri Basta. ara naqa em, U dan il-magazine, insomma din il-fondazzjoni Satar. Niftakar kien hemm ċajt u kwitz fuqhom daw. Iva, iva, iva. Mm, kien ikunu tajbin, għal dak iż-żmien. Ħafna, ħafna. U posters, stanis popolari u hekk. Da basically hemm il-fondazzjoni Satar ta' taħt il-Malta Union of Teachers u tal-programm allura se nkun qed nikkoordinah magħhom, għajkun fuq Art K103. Basically kun darba f'ġimgħa U l-idea hi li inti twassal tagħrif u informazzjoni relatat mas-satar u anke mas-satarin, hemm is-satarin ukoll, huwa simili ħafna ma' aktar għaż-żgħar tas-satar. U anke nistiednu studenti, jiġifieri studenti żgħar biex jiġu anke jitkellmu fil-programm. Interessanti.
Tihom eħ, tihom anke l-opportunità għat-tfal, l-istudenti li jitkellmu, hija xi ħaġa sabiħa. Hi anke tara minn l-aspett tagħhom u hekk, ifhem, it-tifla tiegħi
Kemm għandha żmien? 11. 11. Ġifieri tajjeb għall-programm. Qas ngħidha la xejn, ġifieri, qas nipprova ninfluwenza f'xejn, ġifieri wasli tal-konklużjonijiet waħedha fuq ċertu affarijiet. Ġifieri interessanti tieħu l-aspett tagħhom it-tfal. U tkun taf kif jarawha illum il-ġurnata t-tfal tal-lum l-affarijiet. U kif qed tgħid inti tgħallem ħafna minn għandhom, eh, ġifieri tiskanta. Ejja, mhux hekk. Ehm, eh. L-affarijiet li ħorġu bihom jinsegwejt ġifier programmi oħra dan ilu jsir dal-programm. Ehm, u tiskanta kemm joħorġu b'affarijiet istra li qassijaddulek minn moħħok, mm. ġifieri ehm, Age is just a number, kif jgħidu.
It-tfal tal-lum vera fakin intelligenti ta' ma tittijom. Għal-kem qed jitaznu wkoll bħal per eżempju t-tifla tiegħi bil-calculator u hekk. Iva. Jana għadana. Għaxeq pija. Kif naqbad ngħidlek. Teknoloġija tajba, ma jisek fl-istess ħin qed tażen in-nies ukoll.

Eh, mela, kif? Eh, grazzi tal-li ġejt, sieħbi. Kienet vera interessanti. Thank you ħafna. Grazzi u għuri. Eh, Nintaw iktar għoddim.
Iva, kull kolla.
Thank you. Grazzi.